Мин бүгүн доруобуйа туһунан кэпсэтиэхпин баҕарабын. Хас биирдии киһини этин-иһинин туруга оттон долгутар буолуохтаах. Үксүгэр отто киһи чөл сылдьан эрэ улаханнык итини токуйдаабат. Баар да баар буолуохтааҕын курдук ылынабыт. ханан эрэ тыытан аастаҕына, туохпут эрэ хам туттаҕына, кыратык ыарыйтыйдахпытына, биирдэ дьэ тугу гыныахха сөбүй, ханна барыахха сөбүй, тугу иһэбин диэн токкуй бөҕөтө араас киирэр, ол гынан баран үксүгэр оннуттан болҕомто уурбаккабыт даҕаны быстах эминэн-томунан эмтэнэн баран умнан кэбиһэбит. Аныыскыга эмиэ көбөн кэлиэр эбэтэр таарыйыар диэри. Уонча сыллаата мин улаханнык дьаһайдьыбытым. Оннуттан буолар буолбутун, ыарыы ылбытын, уорган тэллэх киһитэ оҥорбутун кэнниттэн биирдэ мин бу бэйэм диэки эргиллэн көрбүтүм уонна бу хайдахтаах курдук киһиэхэ олоҕор киһи олоҕор бу доруобуйа сүрүнүн уонна доруобуйаттан туох баар бүтүннүү олоҕуҥ да ой да диэххэ сөп былаадьы тутулуктааҕын туһунан онно биирдэ өйдөөбүтүм ити түгэҥҥэ мин киһи хайдах бэйэтигэр көмөлөһүөн сөбүй диэн токкуйга ылларбытым бу аҥардас быраастарга эмчиттэргэ эрэ хоҥнообокко киһи өссө хайдах бэйэтигэр көмөлөһүөн тугу гыныахха сөбүй диэн боппуруостар миигин үгүстүк тыытар долгутар буолбуттара Ити ejjэммин эт-сиин туругар, доруобуйа чааһыгар бэрт ураты көрүүлээх дьону кытары көрсүбүтүм. Ол туһунан бүгүн сиһилии сырдатыам. Дьэ, эппитим бу баар. Биһиги бүгүн Soul Garden остеопатия киинигэр кэлэн олоробут. Остеопат быраастары кытары сэһэргэһэ, кинилэр үлэлэрин-хамнастарын, бу доруобуй, киһи доруобуйатын кытары хайдах хитимнээхтик үлэлииллэрин, туох үлэ-хамнас манна бара турарын хайдах дьоҥҥо көмөлөһөллөрүн, хайдах кинилэри булан тиийэр, туһунан, ол туһунан барытын кэпсэтиэхпит. Ото бары даҕаны үстэр истэ билэ сылдьар буолуохтаахпыт дии. Бу остеопаттар диэн быраастар бааллар. Ол ким эрэ туһаммыт үһү, ой, кимиэхэ эрэ көмөлөспүт үһү, ким эрэ чэ эс миэхэ көмөлөспөтөхтөрө, хайдары маннык туппуттара, эҥин диэн курдук остеопат диэн кими массажист то, мануальный терапевт то диэн тунжа буккуур теккиит баҕа буолар. Эн биир холобур мин бу биэрии буолуон иннинэ эмиэ билсэр дьоммуттан, бииргэ үлэлиир дьоммуттан эмиэ кэпсэтэн көрөбүт, ыйыталастым, хайаатым, ону үгүстэр буоллаҕына чэ манык лор быраас диэн холобур кулгааҕа эмтиир, күөмэйэ эмтиир, окулист хараҕа эмтиир диэн билэр буоллахпытына, холобур бу остеопатия өттүтүгэр кэлэммит биһи арыый даҕаны маннык буккуллан хаалар буоллахпыт дии. Тус бэйэм буоллаҕына мин бу Надежданы кытары төһө даҕаны маннык чугастык доҕордосторбут олохпутугар маннык аһатаан быһааран эппэт эбиппин бу остеопатия диэн тугуй, туохха көмөлөһөрүй, хайдах дьайарый диэн. Ол гынан бараммын маннык этиэхпин баҕарабын хайдах туһаммыппыный диэн да аан бастаан булана мин остеопатка сылдьарбар кэлбитим уонна бу приемҥа сылдьан бараммын чахчы өйдөөбөтөҕүм үлэ барбыта аа маннык чэ кэпсэппиппит хайдах маннык маннык ол гынан баран били бу бу диэн киһи ылбат дии маннык холобур инник этэ онтон маннык буолбута диэн өйдөөбөтөҕүм һэт онтон ол кэнниттэн буоллаҕына ковид буолан хаалбыта ковид буолбутун кэнниттэн ковидтаан бараммын ковидтаан баран дьэ иһиттим дьэ остеопатия эмиэ кэпсэнэр буоллаҕым дьэ ону дьүөгэлэрбин кытта ону диэли остеопат дьэ бу көмөтө үчүгэй буолуо диэн ону Эйэхэ кэлбитим дии, кэллим. Үчүгэй баайдыкарай сеанс саҕаланна, үлэ барда. Онтон арай ытабын онно туох толоруйбадах курдук. Антын токуй баҕата буоллаҕа дьэ туох уларыйарабылой индианыыр киһиэттэн кистэл киһи кистээбэт ону. Онтон былаан арай турдум кабинеттан таҕыстым уонна кабинеттан тахсан барама манык арай өйдөөбүтүм манык просто тыынар буолбут эбиппин түөс муҥунан толору тыынар маннык били эмискэ баҕайы туох кэлэрдэ аһылгын кислород киһиэхэ киирэрди ол оннук оо тыынным уонна хадара чэпчээн хааллым маннык бу агдакам иһэ бүтүннүү дьэ тыынна диэн чувствуйдаатым уонна өйдөөтүм бу хайдах курдук улахан хамсааһын уларыйыы тахсыбытын уонна бу ыалдьан ковидтаан бараммын буоллаҕына дьигинэн миэхэ улахан поражениета да туга да суох диэн этэһэ балыыһаҕа киирбэтэҕим хайаабатаҕым көннөрү бу положительный анализ кэлбитэ уонна отун күскэ өтөллүбүтүм кыммытым чи температуралаан хайаан хардаамчы уонна бу

тыын сылдьыбыппын баһылаах. Маннык кыра ону киһи барахсан организма барытыгар тулуйар, барытын үөрэнэр, биһиэхэ оттон биһи оннун бұл охсор дей биһи хайдах кынарбыт таҕаны ол курдук оннук тыына хырыттаам деханны керекен маннык хөп диэммин оннуттан бу хөп төөх кэмигэр бырааска кэлбэтэҕим эбитэ буоллар оттон эрэйдэххэ оттон киһиэхэ арааската элбэх охсууну оҥоруон сөп этэ буоллаҕа дьэ онон дьоттон ол туолла ол ити туһунан бу бу медицина биир аһаҥа диир эмиэ даатаммат курдук эргэ аҥа диэххэ да дьиҥинэн уруккуттан биһиэхэ баар буоллаҕа дии барыбытыгар баар бу медицина көрүҥүн туһунан кэпсэтиэххэ Надежда Владимировна Сивцева Соул Гарден остеопатия киинин төрүттээччитэ, кини Соул Гарден ийэтэ, аҕата, сүрэҕэ, онно Надежда Жаво тоҕо остеопатия Уонна остеопатия диэн тугу, хайдах көмөлөһөрүй, кимиэхэ көмөлөһөрүй, дьэ ити туһунан баһаалыста биһиэхэ бүгүн сиһилии наһаа үчүгэйдик сырдатара. Үтүө күннэн Марина, үтүө күннэн күндү көрөөччүлэр. Остеопатия диэххэдий бу билигин кэсээтин диэ. Били бастаан туран киһи Били этинэн хайырдьы. Били кэлэнэр быллаадьы биһи хамтана дьоннор ону кынчык били киһи этэ маннык туохчы. Ото маны простой да этаха биһи үөрэнэ аллахпытчы. Бре холбур браска терапевтка, бете педиатрга, били мин бэйэм педиатр буллаам жа. Дин бэйэм специально хэм бастакы ону холбур били эн аныыр быллаан жи. Оны эм киһистиана уже били Чувствуйдур дии. Били туоҕун дьайыытын. Түргэнник. Ол тастан кэлбит санаабытыгар түргэнник эмтиир. Дьинэн киһи любой киһи отон айылханнан ник берелиннеҕа били эппит булаҕана бэйэтэ эмтэнин эмтэнин да диэн ыарыы да диэн тыл дьигинэн мин улханнык туттуохпун баҕарбаппын дьигинэн тоҕо дии бэйи бу олоххо били сордоно муннана кэлбэтэх буоллахпыт дьэ киһи этэ бэйэтэ да маннык наһаа үчүгэй туохтаах маннык нучулай таха функциялаах били самовосстановление диэн ону остеопат быраас ону Көннөрүө да, кырдык били туһугар чөлүгэр түһэрэн биэрэр диэтэххэ. Ол оннук курдук. Уонна биһи үлэбит буоллаҕына, урен ону буоллаҕына, дьоннор хас били хас эмэ сыл ыалдьыбыт туохтара кэлэллэр буоллаҕа дии. Ону ол биир прием быһыгар төрдүн мүнүүтэҕэ ону начаас онно били маннык туох суох гынаары гыналлар. Онтуката буоллаҕына били хас били бастаан төрөөбүтэ, итиллибитэ, ол баһаакай били социальнай диэххэ били хим биир слой бар буоллаҕа дии. Ханна эрэ даже били аспыт биһи сирбит аспыт онтугабыт син биир мунньуллар буоллаҕа дии. Этэргэ дылы били токсин диэби курдук. Онтукаан сразу били маннык тарбах тыаһынан киһи суох хайдах да оҥорбот. Оны ол гир прием быһыгар төрт мүнүүтэҕэ били иһин биир улахан үлэ баара турар дьигинен. Эн холобур бэйэн чувствительный буолаҥын ону били такан бар хараазы чувствуйдаатаҕан дьэ. Үксе дьон инник ото билен дигинен чувствительный дьон наһаа элбэх. А так буолаана оҕолор уна наһаа чувствуйдулар. Кинилэр былаана хараас оҕолобор утуйан хаалаллар. Онтон былаана дьонноро төрөппүттэрэ хайыыллар. Били көрөллөр оҕолору хайдах уларыйбытын ол прием кэнниттэн. Улахан киһи буллаҕына, ини буллаҕына туох курдук ылынар били даже маннык кыайан быһаарбат ну туох эрэ уларыйбыт даже туоҕа уларый били эмоциональный фона диэбиккэ настроениета уларыйар кытары. Потому что киһи эте барыта били аҥаардастыына холобур эн холобур кэллин ити ычча тыҥа били үөһэ били маны туох хөтөллөр ити верхний отдел буллаҕа ди мин аҥаардас эрэ маны тыыппатах буллаам дьэ холобур бардын туохтаатаҕым ди ну основной үлэ маннык холобур локально иһин биир бардаҕа ди бу манна эрэ үлэлээбит үлэм холобур барытыгар кини дьайар Потому что была она биһэ эппит барыта биир. Даже манны кто Отон крутой остеопатар деді хада биир точканы тутан эрэ онно уже үлэ бара турар. Инник эми үлелиллер. Оны билеттин де эрге хаңа тоқ курдук. Специализация ду деха диннахты даже бихи холобур коллегаларбыт Үчүгдик били быһарбаттар даҕаны. Холобур, биһиэхэ пациеннардан ыытыллар. Оны боллаҕына, чэ, онно баран, холобур, били даже туох хронический ыарыылаах пациенттар баллар дьэ. сылы сыллаан били кэлэн били капельницы ылаллар дьэ инник курдук били кэминен кэлэн эмп ылаллар

дьоннор инник дьаһаныыллар то простой да эттэхэ били туох туора маннык били эн көрөн олороҕун киһини били маннык холобур краниальная остеопатия били төбөнү кытары үлэлиибит ону төбөнү тутан баран олорор буллахпыт маннык туораттан көрдөхө киһи маннык төрдө мүнүтэнэ быһа дьэ маннык тууру медитациялыы олорор дуту ол туора үһүс хара харылынан туор көрө олорор диэбиккут диннэхти простуда этахна өллүк дьем бота вообще онно тух бара турар эти конкретно анатомия билите тух ханан сытара физиология физиология диэн били тух процесс бара турар хин биир брас киһи ону Ты билер бии үөрэттэхпит чыгыны. Ол иһин булана ол билибит, оны плюс өссө били ыарылар. Ханнык туох ыыры, оны уже били маннык төбөн бу аҕыйах били минутаға холобур 15 пациентын келле бастан кәсәтей барар дехим бир хасары минуте дей курдук. Мен холобур хытыран баран сразу онны уже төбөн үлелі ұқсан баран Барыта маннык олох билбэтим миэнэ холобур маннык буолар сразу маннык туох курдук били уже со временем уже били үөрэннэҕим диэ олох маннык сразу билии курдук ол пациент тутунан сразу маннык туох диагностиката самое биһиги үөрэтэрбитигэр маннык киллер преподавателлэрбит ис сорока минут төрдүн мүнүүтэттэн отут мүнүүтэтэ аҥардас диагностика болуһөп Ити уже лечение кутук болар эмтээһин. Биир тугу эрэ буллун, потому что цепочка этебин ди били киһи төрөөбүтэ, онтон ол воспитание түөдөнө барта били олох били маннык хапыста курдук болар боллаға ди. Хахан ону били устуққар жери ол били экке холобур хахан эрэ кини же ханна эрэ баран охтон диэбит курдук онтон сылтаан же бу буолбут онтон бу буолбут туох курдук буолар били пазл курдук

эбэтэр холобур били үксэ маннык кэлэллэр дьэ сиһим ыалдьар атаҕым ыалдьар өттүгүм ыалдьар чэ араас холобур чүөчүлэр буоллаҕына чэ төбө ыарыыта эндиви курдук ис ыарыыта эгин наһаа маннык туох туох чэ хайы распространенный оҕус туох жалобалаах кэлэлэр буоллаҕа ди ону онтукатын баһааран туох хантан кэлбитин үксэ киһи буоллаана туга дьэйита холобур өссө маннык

Мин кэлэн ылыам. Аны бээлэрэр өйдөрө хаттара. Инник атыҥҥа барар. Ини вообще инник билиин инник хатаммат. Холобур, биһи уже маннык тэҥҥэ үлэлэһэбит. Ин биир. Киһи бэйэтэ сөп причинэтин өйдүүр диэти төбөн туохтан ыарыйда диэн дьэрэ ону иккиэн хайыахха диэн. Тоҕо дии миэхэ холобур эмиэ интирес бар. Мин эмиэ хаҥаны билэбин. Ол миэхэ кэллэ, мин олох гуруу курдук маннык туу барытын билэбин, мин иһинни эмтиэн диэн эппэппин. Мен хас биирдии пациент кэллэҕинэ, онно дьэ интэриэстээн, кинилэри кытары бииргэ сайдан, били этэллэр дии, эволюция нар бара турар. Секундаи бэһэппитигэр булана маннык туох сайдыы бара турар. Ол эволюция биһи даже били киһи сүрбэ биэс сааһыгар дылы улаатар диэн баар диэн ол сүрбэ биэс кэнтэн дьэккырдьон бара разу ону тиэн буотах

үтүөрэрэ бээтин илиитигэр бээтин туһугар туохтаах туох те более эффективно деха да потому что мы холобур меха кэлэллэр ди мин били маннык холобур этем этэ боллаға ди так эһи боллаҕына бу бүгүн харыттыгыт

Онно барытыгар били этэргэ дылы били төбө туохтан ыалдьыбытыттан холобур ити киһи буоллаана били атыннык ылыныыта буоллаҕа дии тоҕо кини төбөтө ыалдьыахтааҕа диэбит курдук ире холобур били э, подругалар били э, сүтүлүүллэр дии биһи өрүспүттүбүс тылны дьаайын үс подруга өрүс э, холук биэстэр аха биэс подруга кыргыттар өрүскэ киириэхтэрэ үс

повышенный, туох тиллэри били, фон заболеваемости, де столько детей заболело, мониторинг индиэби курдук олох күһүн де туох бергиир диэби курдук. Тухтан тутулуктааҕы ол. Холобур биһи киһилиитин быста де биһи даже тугунан да сыбаабаппыт, ону хин бир охор де.

Холобур, оҕоҕо, оҕоҕо оҕо состояниетыгар маамата наһаа туохтуур дьайар дьайар араас билэр ну холобур били педиатрды ырыттахпына били араас тягаһыттар буллаам ди ну булана туохтаан кэте бэбин да кэтэнэн көрбүтүм дьоннору Били наһаа өлөр этим били ыалы кириер киһи. Динен Гызов наһаа бэхэтэ аха. Ну үчү баа кэмете динен. Били масынана хадыбын инде көрдө күтөкө били anu вообще хайдах да дьиэҕэ олордун ханнык да условия олордун син бир өлдөллөр или холобур вообще тухтан тутулуктааҕы эти дворецка да олордун ханнара чуть ли не шалаше да олордун арас эти именно били мама туруга киһи хайдах били ыал хайдах олорортан хайдах настроениетыттан мама мама бэйэтэ состояниетыттан оҕо наһаа тутулуктаах холобур кэлэн баран маамалар буолааны этэлдэр эбэтэр педиатрга меха араас икки справка тэбиэриэҕэ фильм биир үйэрдьэ дьыссаакка баран баран икки күн сылдьабыт икки неделя олоробут наһаа контролирующие маамалар оҕолоро фильм биир үйэрдьэр оннук буолар киһи бэйэтэ состояниетын көрүнэ ырыттаҕына ол иммунный системата бросто үлэлэр холобур э, туох диэн баар диye наһаа үчүгэй хоқ гынан баран били туох палочка куха били туберкулез били туох урут биһи үөрэнэ һыртахпытына ити пятерка автобус бар дии онно автобус это вообще пятерка да было да автобуска олордохуна онно ким эрэ өтөлүнэ ол онно типа туберкулезниктар ыддаллар дии курдук ол палочка куха диинин барбытыгар бар дии курдук ол бары дьыгатар буллаа ди иммунитетпыт онно хайы олор буллаа ди үлэлэһэ олорор Онтон тутулуктаах. Ити киһи бэйэтэ же бэйэтин иммунитетын өрө көппөҕөн, ол противовируснайы эһээн, витамин эһээн, үчэдик били онтукабыт симпир хайыр быллаҕа ди аспыт, туохпут, уубут ин диэби курдук туунан, но били хайдах биһи бэйэбитин турукпутун тута алдьарбытын хоннугу же били дьонго береһен жыл быллаҕа ди дьэ кэргингэр оҕолоргор бигэ үлэлиир табаарыстаргар, холобур, били подругаларгар барыта эти тохту сылдьар. Дьайаат. Киһи доруобията ыллаҕына били урукку кэминэн маннык туох эрэ ыарыйда харазу эмп температура таҕаста харазу нурофен дутуоҕар инигден буотах билин ону үксе дьон уже ону өйдүллэр оннук дин Тух то это уже эттэхэ били киһи бээтин били маннык туох убастыыр боллаға ди. Хин бир дьон бээтин дьон киһи бээтэ бээтин харыстаннаҕына олата билер боллаға ди. Ону болланы бээтэ хантан билер эти информацияны интернет бии сразу интернет холопур каалыччы. Что-то заболело, интернет. Ону дьиэнэн ити билии холбур киһи бээтигэр, бээтигэр бар ди. Киһи ону чувствуйдур сүрэҕинэн. Итэҕэйбэппит. Итэҕэйбэппит киһи эти бээтэ этин бу бу бээбит же эппитин киһи эстибэт. Ону үөрэнэ аалбыттар доннор. Онтучча бу туохтыахха ди чэ бу арай маннык аһин ону-маны удумаҕалатабын да билиҥҥи ытык киһи обраһын тухайыхха ди удумаһин ону-маны удумаҕалатабын ону-маны ааҕабын ханан эрэ чэ үрэхпинэн хэрэйэбин бу чэ эттэхтэринэ куччуктаҕына аһаа төгүрү онтон буолуо диибин дии ол гынан баран чэ бу буолан хаалан хайдах баарбынан чэ бу остеопатка кэллим эмиэ да тугу эрэ удамаҕалатар курдукпун эмиэ да оттон бу бу кэлэн сытабын чэ буолан хаалан сытабын эмтэ диэн то көрдөһөн кэллэҕим дьыбыт да бу ыксаан ыгылыйан диэххэ да кэлэн сыттым уонна дьэ бу ол аата хадьара маннык Ахалыы судургутук эттэххэ, ахалыы эмтэниини кытары наһаа чугас биир ситимнээх уонна онно наука билиитэ ити үөрэх киирэн ол биир холбоһон таһаарар үлэтэ диэххэ сөпкө. Холобур, киһиэхэ өйдөнөрүн курдук. Ата били ахалыы эмчиттэр үлэлииллэр дии. Илбийэн. Мен холобур били хаастаах дьоннор кэллэхтэринэ били бир инник кэпсиибин илбийэн. От инник үлэлир буллахпыт дии. Илибитинен туох да биһи инструмена да туох инструмеммыт болору. Бэбитигер нар бар. Оны боллана Киһи ону плюс билиилээх буоллахпыт дьи. Эти же анатомия. Үөрэх билиитэ. Аха. Тух хайдах хамсыахтааҕын. Динен ну хим бир дьон били маннык туох энчиттертаҕын ону хим бир билэллэр буллаҕа дьи. Каса кыйан били маннык баһарбаттар научно били маннык ото былана бу холобур быарда ыллаха да адак быар хамсыры холобур

син биир били этин тутабыт. Ону булана били пазл курдук биллибит чаханна. Уона хайдах үлэлиэхтээҕин, ону де тугугар чөлүгэр түһэрэн биэрэбит. Ол бросойда таха холобур били бihимынык көнөтүк хаамабытчы. Эник туох били көнөтүк хаамар били туох тем бар ось центральная, или маннык вертикальная, били киһи маннык күлбэппэттэ хин биир билин уҥа хаҥас харахпытын били хин биир маннык тенниатик боллахпыт же ол оннук били уҥа хаҥас өттүбүтүн хин биир теннете инники барбакка кеннетигер барбакка ортотугар маннык орто туох тем бар ол ой сахалы туох тем болары орто хүннүн диэн болу да Ото ону курдук аһа, орто хүннүм булан. Ол көстүбэт, но ол бар. Биһим биир хама в основном хама ханчак буллахпытчы. Ол ону ол ону булана остеопат брассе ол тугу настройкалаан хайда холобур мин бэйэм даҕаны бэйэбит эмтэнэрим буллахпытчы бэйэбит жебраспытыгар мин Ньуркун Петровичка мөһөддьүбүтүм бу аспыт неделя диэбит курдук Мин аһара били маннык туох үлэлээммин ду хайдах ту че короче ону балаана ол ой центральный ойшум бу өттүр хамсаанка хамсаан хаалбыт мен балана атын куоракка барамын жахааматалааммын де онну билбитим нагрузкам боллана бу атахпар келе турар келе турар

Оны мен уже били сразу били көннөттөрдөҕүм ди. Онон аныскы хасыда тураммын просто били олох түүнү быһа били куулу таспыт курдук хастаяние этэ. Просто ыяхыны туурэ. Киһи били ити остеопат брас кэнниттэн хин биир били чөлүгэр түһэргер онно хин биир үлэ барар буоллаҕа дьи. Били холобур утуярыһытан киһи аһатаҕына били уна утуя барабыт те ол аата биһи организммыт маны кнопка курдук арахсыбат клеткаларбыт син бүрүлэлилер куттахпыт син бүрүлэле ол аата энергия күүһэ хин бир онно бара туруллуллаа де процесса түүнү бу үлэлиир бу организмы түүнү баха үлэлиир он асыды ки хандах турары убылы аһабыт ки холобур үттү халая өссө былаана онно били бэйэтэ киһи күһэ бэйэтэ иккине бар буллаа ди внутренний тухтяха резерв онтон эмиэ тутулуктаах и без того халайбыт киһи түүнү хаатаҕына вообще хасыда хайдах турар состояниета приметно биллер дии курдук хасыда ол уһуктан барамын уже өдүр буллаам ди тоҕонньук буолбуппуны холобур прием кэнниттэн хорохчанар били биһиэхэ центрга эрийэллэр ол ыарыйдым Ону ити, ити бастаан иннигитэ. Блин, уже пациеннарбыт билер, билилер. Үс күн чеприменна эттэри били маннык туохтуур. Те билиҥи тылынан тэхана били колбаси тиеп курдук. Ону ким бир барар. Потому что өбетер холобур мен бэйэм көрөбүн де оҕом били быйыл десады битердааҕа ди бастакы класска кирдааҕа ди аны десата оҕолор бааллар. Ону хандаҕына остеопатка хадьылата оҕо харазу биллэрдэ. Да, я гараар олох манык туох курдук вообще мин ону булана чугатык туох диибин нетроганные тела тутулубатах оник тутулубатах эти эти уже нахан эти деволан тутулубатах били киини тутарга наха чүй хаңаттан били маннык доктор курдук хомуйар курдук ону даже киһи эти наха тутуллан наха багар били Эсэманык пример этиэм дии. Мин бу хатордааҕыта туох бэбэр постор буутум били киһи хайдах утуйарыттан. Ону киһи утуйарыгар ити холобур киһи утуйарыгар утуябыт та утуябыт ханна баҕар хорох төннөр мен ханна төбөбүн урдум да утуялым дии курдук жинен киһи утуярын haa туох ити туох оҕус процесс те наһаа наадалаах олох

хайдах баҕар киһи вообще утуйбата буолуо дии инниттэнэр эмиэ бааллар алах куһаннык утуйабын биллэр ол ону мин билэр эрээрибин ону ыйытабын дьон буоллана итиннэ үөрэнэ хаалбыт буолар ону укта укта диир дьоннор баалар укта укта онон тоқудук ити иник булуохтаах кианыыллар ини булуохтаах буолуу хуохтаах ону буоллана ити туох пример туонан касаарыгымытым

Итини мин туох диэн аттыбын ити киһиэхэ боллана туох диэн бар же били соединительная ткань фасция диэн. Аха. Ити фасция кини боллана бээтин төрүтэ диэххэ да эмбриональнай киһи сайдаргар нервная системаны кытары биир туохтан

Ол же суорхаммыт да. Ити кыра оҕону били суулуубут чэ. Аха. Ити дигинэн былыргылыы били наһаа да үчүгэй ити биһи эбээлэрбит, маамаларбыт биһитини били суула биһи суулан сууламмыт оҕолор буккуллаҕа дии. Ити кэлин кэлбитэ дии свободная пелена диэн диэн курдук. Диинэн билигин мин холобур эдэр маамаларга оҕоҕутун хотя бы үс ыйдаргар дылы олох түүннэри суулаан диибин. Тоҕо дии? Олунна велана би ити ити ити пеленка баар дии. Ити пеленка кэлэн киһи этэ пеленка туох кудук буолар. Точка опоры этерге дылы билиманнык кэлэн ылынык кыйын били баарбакка олоробун вообще итини фулкрум курдук точка опоры буолар ол онно де кэлэн кини бэйэтэ маннык пухтур раскручивается развивается дальше диэххэ ол төрөөбүт ол иһигэр кэлин кини боллана били маннык ыбылы тутар орор били маннык ти холобур маннык тыас тим бар ди Эн бэйэн билиҥ хараххын симэн көрөрө. Эн тугу баҕарыан этэ эйин маннык ыбылы маннык маннык симэн диэбиккэ дылы кумуччу тутан эбэтэ уһатан тардыл тардан эн туу баҕаран эти бэйэн эккинэн сиҥинэн билин билигин билигин маннык ыныахын аха аха Оннук баҕар баҕарабын. Ити ити ити бар дии тоҕо тоҕо диэ ити этин иннии баҕарар. Кини буолаана ити били маннык холобур ити пеленка ити кумуччу тутар холобур олонна били раскрутка барар. Раскрутка сайдан барар киһи клетката итинник били ол же фасциябыт олонна били маннык эриллэр холобур биһи буолаана маннык тутабыт же ону броста тардан ылар киһи этэ. Илиибит уже ыараах сиргэ, ыырдыр сиргэ, олох маннык магнит курдук тик баран хаалар. Ол ол ыырдыр сирэ киһитигэр бэйэтэ булана тардан ылар. Эти фассия броста үрдөөх киһитэ этибин де Кини ылан бээнэ ылан бээтин ол онно уонна бээтэ раскруткаҕын аһата этибин ди тарбаххын да уур ону уже бээтэ эмтэнэн киирэн барар бээтэ бээтиттэн ол иһин былаана мин этэбин ити оҕолору суулаан эбэтэр ити гостиницаны кэссэттибитчи ол сурхаҥы киһи просто сынньанан турар ди ити утяжеленное одеяло диэн холобур бар бар бар ини диэн ити наһаа үчүөйдигинен

уже прием бүппүтүн кэннэ били дьиэтигэр ыытар быллаан дии. Оны кини дальше били маннык чувствуйдур били туох хорох чувствительных охчоннор энниктер эмиэ бааллар аны били тухта буолбата дей курдук но эттерин даже дөбөт аныска сырыыга кэллэхтэринэ аны биһиэхэ холобур карточка барта хорунат буллахпытча аны ыйпаппыт туохха умна иһэллэр туохтара туохтара бастакы сырыыга туохтаах кэлбиттэрин паша умнан кэһэллэр эр ба дии курдук иникчиллэр ди онтон ти фассе диэн бааран этиэххэ боростойдук эттэххэ тугуй ити фассе эти фассе диэн былана били эткер быгыччы били асты турар онно били быччын это эт фыллаади ону били быччын бар ди пленка курдук пленка

бииттэн биир оҥуохха дылы туохтаах өҥүргэс аха аха бииттэн биир оҥуохтан бииргэ дылы ол буоллаана маннык кырдьар быллаҕа диэ оны били маннык группа мыыр син диэн били арахсар диэн барда инник Оноо фасе биле маннык полностью паутина курдук туоҕу барытын били маннык туох мээнэ таһынан эрэ хаддырдым буотах кини паутина курдук просто киһэтин барытын маннык туохтуур биле бүрүйэ хаддыр боллаҕа де Хас мы ханаан көрү хас быччым аайы быччым буолана пучок. Ол пучоктар били маннык били ол группа мышц буолар буоллаа ди. Эбэтэр ис органнар холобур ол же барбыт холобур ол эмиэ фасция гэрдэрбээтэ болочкалаах били ис органнар барыта биир биир цепочка хандаллар барыта Мээнэ били ким ханна хаппыт ин диэн буотах буллаа ди барыта строго определенная били ай ханнан инник тохтаннаа ди бээлэрэ маннык туох уже местелээхтер ол бу мана ханнанара куханнык үлэлээтэҕинэ бу подругатыгар көмөлөһө соседкатыгар диэн курдук пустой месте хайдах таһуох тух та лишний орган киһиэхэ вообще ох оны ол иһин этибин диити дьоннор кэллэхтэринэ хас биринди киһини ол дьэ туох курдук дьэ тугу бүгүн үөрэтэбит диэх курдук ол ону курдук буолар оҕолор өссө өйдөөхтөр кинилэр эттэрэ олус өйдөөх киһи өссө дальше киһини бырааһы үөрэтэллэр мээнэ кэлэн бу маны бүгүн оҥоробут онтон бүгүн хассын ону иннигэн табыллыбат кинилэр эттэрэ сразу этэн биэрэр оҕолор туохтара аны өссө оҕолор буоллаҕына мамалаахтар дии өссө мамалаах папалаах эбэлээх эһэлээх кэлэллэр ол хас киһини кытары барыларын кытары үлэлэһэ олороҕун параллельно кэссэтэ олороҕун хайдах били мамаҕа педиатр кутуkin бир совет береҕин онто боллана папаҕа хайдах туох ол эбээлэр эһээлэр просто били маннык туох сеннерин көрөн олороллор буллаа ди дьэ онно киһибит эмиэ маннык туох уларыйан уона дьэ эте бэте маннык туох Тугу да ытарбын, уу хайдах көмөлөһөрбүн барытыгар буолана туох бэйэтэ көмөлөһөр. Остеопат үлэтэ диэн инник дьиэнэн боростуойдук эттэххэ наһаа үчүгэй туох мин наһаа үөрэбин остеопатия кэлбиппиттэн хайдах маннык мин олохпор бу маннык кэлэ түспүтэй мин наһаа отон олохпор махтаныахпын баҕарабын диэххэ да бэйэм мединститутка маамалаабым били киллэттэрбиттэрэ били киирдин аhaa аhaa оттон били учуутал быраас усутуох баары оннук эрэ диэбит курдук аhaa

Отун аатына ааттарын ааттаамыхха да араас ыарахан ыарыы билигин тун элбэх ондон кыһалҕаҕа алларбыт киһи элбэх оҕолуун улаханнык бастаан аҕалырбар иһин биир били үөрэтэрбэр эти остеопатия оскуолатыгар үөрэнэрбэр иһин биир туох отон мыннык показания били противопоказание диэн баар буоллаҕа ди ону иһин биир үөрэппиппит иһин биир баар ону боллаҕына холобур билигин Билиҥҥи кэмҥэ уже билиҥҥи мин бэйэм били уже таһымҥар таһым мин дьону барытын ылабын холобур кассаабакка оһох били консультация курдук хайаан диибин кэлин кэсэтиэхпит айыахпыт мин киһиэхэ даже били маннык туох холобур иһин биир противопоказаниета туох баар буоллаҕа ди ити наһаа маннык

Уна хайа баҕар эппирэһиэгиниттэн буллаҕа дьоҥаата дии. Хайа баҕар эппирэһиэгкиттэн. Ис оргоҥҥа. Ис оргоҥҥа омук кэнигэр любой. Любой операция. Ону наһаа да били маннык туохтаан били моменнарын ытынан кэбиһэллэр. Именно били ол сибиһээрдэҕинэ көмөлөһөн, хайаан били маннык динэн мастыйар дылы дьахха дылы били билбэттэр дьоннор. Биһиэхэ тыл ити каалга баар курдук ти бу реабилитация өттө. Олобур тоқпутун эрэ че быстардыбыт операция буолла ол кэнниттэн киһи били Ыарыы онон бүппүт курдук хайанар дии. Бүттэ, балыһаттан таҕыстым. Уонна чэ төһө эрэ кэм туох эрэ таблеткалары иһэбин, балыһаа дьалын ону онон бүтэр курдук дии. Онтон эмиэ дьэ последствия бөҕөлөөх бу дьигинэн быт да кэһиллии бөҕө оҥоһулуннаҕа дии. Биири эмтээтибит, ол гынан баран ол миэстэтигэр, ол суох буолбут миэстэтигэр дуу, эбэтэр ол абырахтаммыт иһигэр дуу дьэ бу дьайыы бөҕө бардаҕа дии хин биир били любой операция хин биир били тохтуур буллаҕа дии тун рубец куду хаалар буллаҕа дии холобур ол этэргэ дылы ол фасцияны барыта маннык туох курдук түһүк курдук били маннык тарда турар олох маннык туох узелок курдук ону кытары били

Ол именно биһи бар Астепаттар барытыгар көмөлөһөбүт диэн инник диэн буотах. Һин бир биһи коллегаларбытын кытары ханнара һин бир ытабыт консультацияга эбэтэр дьэ маны тугара анализ наада һин бир наада ол хайдахтагана ону һин бир хайдахта тухтаабаппыт билиҥҥи олоххо диэххэ да но үксе били ыарыылар били араас ыарыылары кытары любой мин билин да холобур маннык биди-биди маннык этиэхпин баҕарбаппын но биһиэхэ араас ыары ыарыылаах кэлэ сылдьыбыттара дьоннор ону осеопат наһаа элбэх туга били показанията наһаа элбэх противопоказанията кыра диэххэ сөп ол аата туох буоллаҕа дии Хайдан иһэр буоллаҕа ди иһин биир хайдан иһэр бу хайысха быраастар таһымнара үрдээн иһэр, билии кэҥээн иһэр, олох хаамыыта уларыйан иһэр, дьон өйө-санаата бэйэтигэр сыһыана, бэйэтин кытта үлэлэһэрэ барыта уларыйан иһэр, ону кытары ону кытары тэҥҥэ барыта үтүө өттүтүгэр диэххэ буоллаҕа дии, үтүө өттүгэр халаллан иһэр. Ити оннук ол иһин буолаана ди былырын Остепатия школата арыллыбыта ди манна куоракка биһиэхэ филиал бэйэтэ били Санкт-Петербургскай оскуола боллаҕа ди ону хаддэрэ үчүбаатык барыта табыллан билин студеннар үөрэнэ сылдьаллар уон аҕыс киһи билин холобур өссө иккис набор буола турар Онно били браастары, орто үммет үөрөхтээх били дьоннору эмиэ били билин даҕаны все заявка хомуйа сылдьыбыт. Ол остеопаттар элбиэхтэрэ диэн мин олус үөрэбин. Ол кэлэн Оттон сэрбэх киһи көмөлөөхтөрө дии. Холобур, хоотох мен эбэтэр биһи мин коллегаларым ити элбэх киһиэхэ иһин биир били ханаан да көрдөхө биһиэхэ наһаа элбэх киһи кэлэн бардаҕа дии. Бу эһиил холобур быйыл били арылыбыппыт төрт сыл холобур. Ону элбэх киһиэхэ көмөлөстүбүт киһаныгын. Ону өссө даҕаны сайда турар били хаҥа направление өссө улаханнык кэҥээн ону наһаа баҕарабын диинэн. Ол баһаанааҥ туоларгар улахан хардыылар оҥоһуллууттара наһаа үөрүүлээх. Бу холобур, Һыалай оскуоланы арыйан бу тэнитэн, үлэлэтэр, ол хайдарын туһугар элбэх сыраны-сылбаны уурарын оттон хыынан-арыынан аһаабат үлэ буоллаҕа дьидьигинэн бытта холобур наһаа элбэх туохтан тахсар дии саныыбын мин үлэттэн бириэмэттэн санааны ууран туран дьарыктан Бу дьон-сэргэ туһаннын, дьон-сэргэ чөл буоллун, этин-иинин туруга, өйүн-санаатын таһыма барыта тупса туорарын туһугар үлэлиир эмиэ медицина биир дьикти хайысхата – остеопатия. Дьэ, мин бүгүн Бу маннык кэпсэтэ олорон камера нитигэр кэссэтэр диэн атын диэбит да мен хаһан даҕаны маннык чугастык бэйэм алтыһар чугас дьүөгэбин кытары маннык камера нитигэр кэсэпэтэҕим онно ол иһин бу кини дьарыгын үлэтин идэтин хамнаһын дьигини наһаа бохта кэсэттэхпит бу туһунан төһөлөөх бии кэсэпиппит буолуой төһөлөөх ону мана анаарбыппыт ардыгар мөккүһэн далбыппыт буолуой ол кытан баран